Thuond weche manyien mwaikoni. Oganda mawuok e sub county ma Nyakach kawuono ochiewo gi mor malich mokalo. Jawinjo neno nyasi mapek malich mokalo mobago odiechieng' ma kawuono tarik piero ariyo kod ochiko dwe mar achiel higa gana piero ariyo higa gana aluf ariyo piero ariyo kod ariyo. Jawinjo neno nyasi mapek malich mokalo. Mobagi e gweng' moro miluongo ni Kamnua mayudore sub kaunti onogo ma nyaka je kaunti ni mano ma Kisumo. Jonyuol en nyasi mapek malich mokalo ka koro wacho ni nyasi ni obagi gi moluor migosi Collins Apuoyo ma bende nie chung' mar laro kom od bura mano ma Nyakach Gotiko mano mar ODM ma bende sani idendo ni Azimio la Umoja. Jawinjo na nyasi mapek malich mokalo kama wacho ni oganda orwak mowuok e tung' piny kendo konde duto kama oting'o jogo mopogore opogore ka korka weche mag migago bende ok owe oko ka dhano chuo chiemo maratari. Jawinjo na an masomo weche manyien kamiul An masomo wicho manyien an bulo sose achiemo ma nyaka madho soda ma koro nalaka gi ragwar. Jonyere nyasi moywere gi jotelo mowuok kuonde mopogore opogore kaachiel gi welo bende mowuok kuonde mopogore opogore kamoting'o jangolo marahuma onyi Papa Jay, Fredi Jakadongo ma bende osebedo kamoro oganda malich mokalo to wiwa ok wil gi MC Onyulo mano jakomedi marahuma. te daal la FM 98.8 nyasi ni pek mokalo luore gi moluor sai laso odhiambo jojo soti kwacho koth okwacho koth jared nya jared nya jared nyagwange onyi e kind jogo mamoko inyalo paro ni kolis apuoyo osebedo katiyo matek mokalo ne oganda mag jonyakach Inyalo paro ni en e jatelo mokwongo gero kambi mano mar mog ei South Nyanza kata ei Kaluo ka mangima. Apuoyo osebedo katiyo matek nyako Ramogi Ajwang' ka weche mag pi bende ok owe oko weche mago mag somo ka koro to we amiwe gigo ma apuoyo chano timonu joka mama apuoyo chano timo weche mopogore opogore Apuoyo chano bero kambi mano mar loso mogo madwal maloso mogo mamit mokalo ma kichwe yudo gi kuon gomena omena ling'ore to koro wet pek maratari bende apuoyo chano oting'o weche mago mag somo ka wachore ni nyalo paro ni apuoyo sapoko yudo telo to gi sama owuoyeni nyithindo madirom apar kod abich osetere yunivasiti komachielo onyalo paro ni apuoyo chano ting'o wechego mago mag pur Weche mago mag mine mar konyo wamama ma bende timo ohala mopogore opogore kinyalo paro ni jogo mong'ol bende ok owe oko. Apuoyo osebedo katiyo matek nyakwara Mugi Ajwang' kochano ni ka dipo ni oyudo komni ma bende wan gadier ni odhi yudo. Weche mag thieth odhi ber e okang' mamalo ka koro to wach maber molich mokalo ni jogo ma yudhe bende ok owe oko. Japiko kaachiel gi mond liete to kod nyithi kiye kaachiel gi chuo liete. Iwacho ni apuoyo tiyo matek mokalo nyakwara mogi e jwang' koganda duto ma koganda duto mawuok e sub county onogo ma nyakal oramo koumo pi oramo koumo igi piny ngungung rara tata gitera gitera puoyi e telo Ka koro to giramo ni koro mo tarik ochiko dwe mar aboro, apwoyo dhi bedo ne gi MP mano ma nyakach. Wach mamit mokalo nyakwara mogi e jwang'. Jawinjo na weche thoth malich mokalo lakini gi kanye mwadi ng'ado godo winjo weche manyien malak sechegi. Jasomo ne bulo sosu wuod ahero pien dhano kirudi ng'e chonge kuome. Oriti nyakwa chakwa go odiochieng' machielo. Ero uru kamano. Hey,
pamne uru jalendo yawa. Ero kamano.